Сәлам, малайлар һәм кызлар! Сезнең белән мин Айваз Садыров. Беләсезме, соңгы айда меңләгән татар Яндекс, Ютуб, Гуглда Илһам Шакировның җырларын, аның биографиясен, интервьюларын эзләде. Илһам Шакиров турында күп әйтелде, аның иҗатына күптән бәя бирелде инде. Аның турыда күп санлы, матур күләмле китаплар язылган. Тик аудиториягә, бигрәк тә яшь аудиториягә мәгълүматның җиңелрәк форматта бирелүе кирәк. Шушы урында мин Илһам абыйның зур күләмле Матур биографиясен тормыш йорын сөйләргә җыенмыйм. Бары аның иҗаты турында популяр рәвештә, ягъни гадиерәк итеп сөйләп, үзем тап булган кызыклы фактларны һәм, әлбәттә инде, аның иҗаты турындагы кайбер үземнең күзәтүләремне дә сезнең белән бүлешергә телим. Илһам Шакиров Тимерче гаиләсендә туа. Ике яшьлек вакытта аның әтисен халык дошманы дип кулга алалар. Бала чакта прокурор булырга хыяллана. Шул рәвешле аның гаиләсен рәнҗеткәннәрдән үч алырга тели. Өч яшьтә җырлый башлый. Бу сәләт аңа әнисеннән килә. Биш яшьлек вакытта ачтан үлмәс өчен Чабаталар үреп сата. Мәктәптә математика белән физиканы ярата. Бу фәннәрне классташларына караганда яхшырак белә. Укытучы булырга теләп, Алабуга пединститутына бара. Ләкин аны укырга алмыйлар. Соңрак моның сәбәбе халык дошманы улы булуда икәнлеге ачыклана. Армиядә хезмәт итми. Аны музыка училищесыннан мондый талант югалырга тиеш түгел дип, военкоматка хат язып алып калалар. Илһам Шакиров Казан консерваториясенә авылдан килеп укырга кергән Беренче студент була. Илһам абый чын модник булган. Үз заманы өчен бик стильле киенгән. Костюмнарын сайлап кына алган, хәтта олыгайган көннәрендә дә шушы статустан баш тартмаган. Мондый алсу төстәге спорт костюмы кайсы җырчыда булган икән тагын? Өйләнмәгән, балалары юк. Үзе әйтүенчә, моңа сәбәп яшь вакытындагы хыянәт. Илһам Шакировның мәхәббәт линиясен еш кына Әлфия Авзалова белән бәйлиләр. Әлфия апаның кызы бу турыда

Нәкъ тә Илһам Шакировныкы. Худсоветтан усын өчен үзе язган кайбер көйләрне халык көе дип күрсәтә торган булган. Илһам абыйның шаярта белү сыйфаты, юмор хисе аерым озын-озак сөйләүгә лаектыр. Телгә ул бик оста булган. Бер цехта эшләүче җырчыларга, артистларга төрттереп берәр нәрсә әйтү буенча аңа тиңнәр булмаган. Әйтик, таланты белән артык аерылып тормаган бер артистның, Бүген начаррак җырладым бугай, тавышым сәхнәдә югалды дигәнгә җавап итеп, Булмаган әйбер югала алмый, диеп җавап кайтара ул. Теләсә нинди сорауга тиешле сүзләрен табып, урынында җавап кайтару сәләтен ул беркайчан да җоймаган. Илһам абый, ә шулай да менә шул гашыйк булу хисе ничек булып исегездә калды?
Синдә ничек, миндә дә шулай.
Үзен мактаганнарын яратмаган. Һәм үзе әйтүенчә, аны мактый башласалар, ул бу җирдән тизрәк качу ягын караган. Илһам ага татар теле, аның торышы, киләчәге турында уйлаучылар арасында гел беренче булган. Татарлар саны кимүгә, катнаш гаиләләр саны артуга һәм тамашачыларның сирәгәюенә нык борчылган. Аның бөтен тормышы татарның Татар булып калуына багышланган сыман. Башкарган җырларын да ул еш кына нәкъ тә шушы принциптан чыгып сайлаган. Әнкәмнән мөһерен сәндә, Телемнән итмә ятим. Олыгайган көндә дә экспериментлардан курыкмый. Әйтик, 2007 нче елда Татар җыры фестивалендә Бик еракта идек без җырын рэпер Шәкүр белән рэп форматында башкара ала. Мин кайтырмын берәр көнне, мине каршы алыр көз, мин кайтырмын һәм сөйләрмен, бик еракта идек без.
Илһам Шакировның 80 яшьлек юбилеен Рәсәйнең иң данлыклы Кремль сараенда уздыралар. Әйе, золотой граммофоннар уздыра торган Мәскәүнең Иң затлы купшы залы. Мэтрыбызны котларга хәтта Иосиф Кобзон да килә. Исегезгә төшерәм, Кобзон үзе узган елның августында дөньядан китә. Соңгы елларда Илһам Шакиров Альцгеймер чире белән авырый. Бу чир бик күп бөек шәхесләргә хас. Сәясәтчеләр Уинстон Черчилль, Маргарет Тейчер, актерлар Шон Коннери, Питер Фалк, без аны лейтенант Коломбо дип беләбез, Раднер Муратов, монысы инде безнең Василий Алибабаевич һәм башкалар. Илһам Шакиров үзенең 84 яшьлегенә төгәл бер ай кала, Әлфия Авзалованың туган көненең икенче көнендә дөнья куя. Аның белән саубуллашу Казанның опера һәм балет театры бинасында уза. Аны үз башкаруындагы Мәңгелеккә китеп барам җыры астында алкышлап озаталар. Мәңгелеккә китеп барам. Әйтеп узуымча, Илһам Шакиров бик җор телле кеше булган. Хәтта үлем турындагы сорауга да ул шаярып җавап биргән. Ул бөтен кешегә дә килә торган нәрсә. Бер сиңа гына килеп, башкаларны калдырса, яме, рәнҗери. Күңелгә ятмас. Табигый әйбер, табигый әйбер, табигый әйбер ул куркыныч түгел.

Шушындый фотография барлыгы белән мактана алмыйлар. Аңлавыгызча, Илһам Шакиров кабатланмас тавышлы искиткеч җырчы гына түгел. Киң кырлы, җор телле, үз фикерле, интеллектуаль шәхес, философ та. Әлеге видео ошаса, аңа лайк куй һәм дусларыңа да җибәрергә онытма. Чөнки Илһам абый Шакиров шәхесе турында без күбрәк белергә тиеш, аны күбрәк өйрәнергә тиеш. Бу чыгарылышым шуңа бер этәргеч булсын иде. Минем калган видеоларны YouTube каналымда карый аласыз. Шуңа күрә каналга язылырга да онытмагыз. Пока.